Yes, mazviwa zvakanaka. Uchazvinzwisisa gare gare. Tikati utano unobata zvitatu. Unobata panyama, unobata papfungwa, unobata pamweya. Haugoni kuva neutano kana one of these three things eh, chiri missing chakashota chisipo. Saka this is holistic approach saka tichadhila nenyaya idzozodzo mwari vachitibatsira health of the body health of the mind and health of the spiritual life dai mwari vakuitirai zvakanaka im going to share with you the plantain don't be afraid of herbs hallo Don't be afraid of leaves, roots and flowers. Yes, introduce yourself to these things. MaKristu akawanda yes anotya eh, nezvemaherbs anofunga kuti ndezvechin'anga ndezveuroyi hazvina mwari mukati but let me tell you genesis chapter 2 eh, vhesi ya 9 kunonzi kuedeni kwakuine muti weupenyu vaidyei pamuti weupenyu uye nemhaka yei mamu nemuti weupenyu ukaenda kuna revelation chapter 22 vhesi ya vhesi ya 2 yes kudenga vari kuda kuenda kudenga tichanodya mahebhi kunenge kune muti weupenyu zvakare kuedheni kwaiva nemuti weupenyu kuedheni yekudenga kuchange kune muti weupenyu hanzi mashizha acho anenge achirapa Even after sin, we are going to use herbs. We must use these herbs. There is life eh, yakaiswa namwari in these herbs saka dai mwari vatibatsira n'anga nevamwe vanozviabusa yes vanopa zvinhu zvamwari hanzi satani imbavha muurai e, eh, murevi wenhema yes akatibira zvinhu zvamwari saka let us redeem back

Uh, in any season, yes, in summer, in winter, yeah, all seasons you can get it. Saka iplant rakanaka rinowanikwa at your backyard. Yes, rinomera pese pese. It's not an indi, indi, indigenous herb. Yes, iherb eh, rakabva kunze ne nevarungu hama dzedu dzakativigira mushonga uyu eh, rinonyanya kuwanika europe and and and America saka ndichadzidza zvakawanda pamusoro paro hanzi naMwari vanhu vangu vaparara nekushaiwa zivo yes pane vanhu vari kufa nguva isati yakwana e, vachifa mushonga vanawo kunonzi kufa nenyota makumbo ari mumvura yes saka pamavhidhiyo mashoma ari kutevera ndichasheya nemi uh, from the root until to, to the flowers or to the seeds yes uh, pane maseeds uh, arinoita yes uh, ane utano zvikuru saka rinoshandiswa kubva e, pamaseeds mashizha e, uye zvakare dziroot saka mudzi mushonga mashizha mushonga e, seed zvakare mushonga saka don't be afraid of herbs e, makazara neutano we don't die ya yeah, inovava inovava kuvava ndokuti mushonga kuvava ndokuti mushonga saka mukanya mushonga unonyanya kuvava eh, kureva kuti une power une power spirit saka i'm going to give you uh, the science part of it kuti chinorapei chinhu ichi chinorapei chinhu ichi Tinomera pese pese. Yes, musango tinomera eh, mapavements pese pese uno unochiwana. Saka kana usina chitsvage wochidzvara chinotanga kungomera chega kana ukachimwaya mumunda kana ukachisa pai chinomera. yes this is the plantain saka unogona kutorisa mupot eh, unogona kutorisa mupot utoripota zvakanaka naka yes woto wotoisa pamba pako worichengetedza zvakanaka naka yes yes we are back from the eden we are back from the garden Yes, ndofunga mariona. Yes, yebhu rinonzi plantain. Kana uchiziva zita raro muchishona, eh, please share with us eh, kuinbox. Toda kuriziva eh, neshona kuti rinonzi chii. Yes. Mabenefits eh, eplantain akawanda saka ndichaita mavideos eh, eh, akati o oh, ekusheya nemwi kuti mabenefits wawo ndeapi eh, uye zvakare yes togadzira sei eh, mushonga naro plantain benefits eh, internally and externally yes

Saka nekukupai maproperties awa ega munokutogona kutoona vanoziva kuti saka rinorapei. Yes. E, maseeds andakuratidzai maseeds aro. Yes, kana raita maseeds momatora momadryer nenzira yacho yaanodryiwa nawo ndozvimwe zvatichadzidza how to dry e, maherbs ma uh, achisara uh, aine maproperties awo eutano e mukati mawo saka maseeds e, nemaroots e, they are good for cancer prevention and treating cancer tichadzidza kuti zvingaita sei yes the whole plant is anti inflammatory anti fungal anti bacterium eh, yes saka rinobatsira paizvozvozvo yes unogona kushandisa sematii sematincture yes semapotis unogona kushandisa izvozvozvo eh, internally internally yes eh, plantain rinobatsira eh, respiratory problems yes zvirwere zvezvi zvechipfuwa zvakasiyana siyana Yes, rinoti rinotibatsira rinotibatsira eh, kukosora eh, kupindwa nechando yes rinobatsira zvakare pamachuma makenza ndataura nezvawo kudzivirira nekurapa zvakare yes eh, it's good also for the liver good also for digestive health digestive system it's good also for the heart Yes, it's good uh, for respiratory health ndataura nezvazvo ona kuti heb one rinorapa zvinhu zvakadi nai zvakawanda ndosaka ndakati kuna mwari mishonga mizhinji chitori chishoma uh, zvirwere yes internally mukati uh, externally sorry kunze tataura internally externally uh, kunze rinobatsira eh, mabackbites yes eh, inda chikidzi nezvimwe zvakasiyana siyana eh, zvinogona eh, kutiruma rinogona kubatsira zvakare rinobatsira zvakare vanenge varumwa nenyuchi rinobatsira eh, ruva iro riya raramaona kana kuti hebhurori ramaona rinobatsira zvakare eh, exema It's good uh, for my skin diseases. Yes, akata sana eczema, yes, ma scratches, ma rashi, ma minor cuts, eh, ma benzi, vanenge vatsva eh, rinobatsira eh, mafungal infections atara nezvawo like ringworm yes rinobatsira eh, poison ice rinobatsira zvakare because rinokweva rino mapoisons Tichadzidza kuti zvese izvi e, tingazviita sei kuti kana ndarumwa e, kana nda ndaita rashi ndaita chirwere chipi nechipi cheskini ndingabatsirikana sei na naro yes e, mukati zvakare chimwe chandasiya peptic ulcers yes maulcers e, rinoshanda zvakare vanhu vazhinji vari kutambudzika nekutambura nemaulcers Eh, tichataura nezvazvo yes eh, tichadzidza kuti how can we make eh, plantain syrup for mapulmonary problems akafanana nana pneumonia